دەستەکەتینە. شەهیان ئێمە ئێستا لە ماڵ هەر ینی لە ماوە چەند کاژێرە دوای ڕووداوەکە ماڵەکە هەر لە ماڵەکەی دکتۆر ئیدریسین وەک دەبین ئێستا من لە حوشەی ماڵەکەی دکتۆری ئیدریسم کە ئەم بەیانی ئەم ڕووداوە تێدا ڕووی داوە هەڵبەت ماڵەکە داخراوە لەبەرەوەی پۆلیس ماڵەکەی داخستووە ناتوانین بچینە ژوورەوە بەڵام ئەوەی کە من زانیاری نوێ دەستم کەوتبێ دوای ئەوەی کا لێرە چەند کەسێک بە تایبەت هاوڕێەکانی دکتۆرە نیشتیمان کە خێزان هاوژی یاخود بڵێم هاوژینی دکتۆر ئیدریسە ئەوەی کە کێشەی لەگەڵ ئەو قوتابیە هەبووە چەند ساڵێکە بڵێ من لەگەڵ هاوڕێکانیدا قسەم کردو ئێستا ئێمە لێرەشین هەر چاوەڕین کە دکتۆرە نیشتیمان دیار بووە لە سۆران بووە لە زانکۆ بووە ئەمڕۆ چۆ بۆ تاقیکردنەوەی خولی دووەم بگەڕێتەوە هەولێر و لە ڕێگایە بگەڕێتەوە هەولێر ئەمە چاوەڕێ ئەو دەکەن بەڵام من لێرە دکتۆرە ئارام وەسانی کە بەڕێزیان هاوڕێی دکتۆرە نیشتیمان و هەروەها مامۆستان لە کۆلێژی یاسای زانکۆی سۆرا ئاگداری کێشەکەن لەگەڵەوەدا قسە دەکەم دکتۆر ئارام خەمێکی گەورەیە و بۆ خۆتان خۆشبن و سەرەخۆشیتان لێ دەکەین. ئێوە ئاگەداری چین دکتۆرە نیشتیمان چ کێشەیەکی هەبووە؟ وەک ئەوەی باس دەکرێ ئەمە چەند ساڵێکە ئەم کێشەیە هەبووە. لە ڕاستیدا مامۆستا نیشتیمان مامۆستایەکی بەڕێز و خۆشەویست بووە لە زانکۆی سۆران و بەرپرسی سەنتەری جێندەرناسی بووە لە زانکۆی سۆران. ئیتر تەڵەبەیە و مامۆستا یعنی کێشە هەر دەبێت، بەڵام کێشەکە ئەوە نەبووە لە ئەسنای تاقیکردنەوە زۆرجار تەڵەبە لەوانەیە بە شێوازێک ئاوڕدانەوە بکە ماوەستا تەنها ئاگاداری دەکاتەوە کوڕی خۆم ئاگات لە خۆ بێت ئەو تاقیکردنەوەی تەنها ئەو شتە بووە و دواتر تەڵەبەکە مەسەەن دوای تاقیکردنەوە هەڕەشەی لێ کردووە و وازی لە ماوەستا نەهێناوە و ئەمە کەی ئەمە تقری ئەو قۆناغی یەک بووە و کاتی تقریبن نزیک سێ تا چوار ساڵ پێش ئێستا دەبێت و دوای ئەوەی کە یعنی لێژنەی ئینزیباتی لەسەر پێکات لە فەکەڵتی یاسا دکتۆر نیشتیمان ئەسڵەن هەلەی خۆش بوو بەڵام تەڵەبەکە وازی نێنە یعنی بەداخەوە و هەڕەشەی لێ دەکرد لە دەرەوەی زانکۆ دوای ئەوەی کە دەوری دووەمیشی تەوا بوو هەڕەشە لە ماوەستا کرا بە بەردەوامی

هیچمان یانی چاوەڕێی ئەو کارەساتە گەورەمان نەدەکرد کە لە ماڵەکەی خۆی دکتۆر ئیدریس کە هاوسەری دکتۆرە نیشتیمانە لە ماڵەکەی خۆی شەهید بکرێت بەداخەوە. باشە دکتۆر یانی ئەو ماوەیە بۆ نموونە بڵێین لەو چەند ڕۆژە لەو هەفتەیە لەو مانگە دکتۆرە نیشتیمان هیچ باسی کردووە کە هەڕەشەی لێ دەکرێ یان شتێکی وا؟ بە دڵنیاییەوە دکتۆرە نیشتیمان بە بەردەوامی باسی ئەم مەسەلەی کردووە و زۆربەی لایەنە حکومی و ئەمنی و دادگاییەکانی لەم کەیسە ئاگادار کردۆتەوە بەوەی کە هەڕەشەی لەسەرە و پێویستە گیانی پارێزراو بێ لە شوێنی خۆیان یعنی لایەنە پەیوەندیدارەکان هەوڵیان داوە بەوەی کە کار لەسەر کەیسە کە بکرێ بەڵام ئەمە پێمان وایە دەبواە زیاتر ماوەسا پارێزراو بواە و زووتر کێشەکە یەک لای کرابواوە کە بەداخەوە ئەوە نزیکەی سێ چوار ساڵە کەیسەکە تاوەکو ئێستا بەردەوامی هەیە. لەو ماوەیە قوتابیە بەردەوام بوو لای ئێوە لە خوێندن و چ پەیوەندیەکی بە کێشەکەی دکتۆر کاوان هەبووە یانی کۆلێژی یاسای زانکۆی سەڵاحەدین؟ لە لای مە ساڵ یەکەم لە لای مە بوو دوای ئەوە داوای نەقڵی کرد و فەکەڵتی یاسا لە زانکۆی سۆران نەقلەکەی بۆ کرد بەڵام من ئاگاداری کێشەی ڕاستی زانکۆی سڵاعدین نیمە دیارە لەگەڵ ئەوانی شتێک جیران هەبووە لەگەڵ بە تایبەتی ڕاگری فەکەڵتی کە بەداخەوە ئەویش شەهید بوو ئەمڕۆ زۆر باشە ئێوە قوتابی ئێوە بۆ ئەم کەسێکم تاوانەی کردووە و شارەزای کەسایەتی بوونیان لە ڕووی دەرونیەوە کەسێکی ساخ بوو ئەم لە ڕاستیدا یعنی من چەند مانجێک دەرسم پێگوتووە لەوانەیە تحلیلکردنی ئەم بابەتەکەمێک قرس بێ بۆ من بەڵام من هەروەک قوتابیەکانی دیکە مامەڵم لەگەڵ کردووە و یانی هەستێکی یانی هیچ کێشەی لەگەڵ ئەمە نەبووە بەڵام مامۆستای دیکە و بە تایبەتی دکتۆرە نیشتیمان دواتر هەستمان کرد کە ئەم قوتابیە بەڕاستی شەڕانگێزە و بەداخەوە یعنی هەڵس و کەوتی تاوانی هەوڵ دەدا ئەنجامی بدات چونکە چەندەها جار بە تەلەفۆن و بە هەڕەشە و بە دوای ماڵیان داگەڕاوە و یعنی ئەمە بەڕاستی خطوڕەتی تاوانبار بەدەردەخات و ئەم کەسە پێشتر یعنی هەوڵی داوە یعنی بەرنامەی داناوە کەمەش دەریمەکە قڕستر دەکات و عقوبەکەی قڕستر دەکات ئەوە نەبووە لە خۆوە بێتە ناو ماڵیان و شەڕ دروست بیت ئەمە نزیکەی چەند ساڵە بە دوای بە دوای نوان دەدەگەڕێت و بەداخەوە یعنی تاوانەکەی ئەنجام داوای کە ئیدعای بۆ دەکرد ئەنجامی دا. باشە ئێوە یانی کە کێشەکە دروست ببوو دکتۆرە نیشمان هەوڵ نەدابوو لەگەڵ خێزانی کوڕەکە قسە بکا لەگەڵ خانەوادە و کەس و کارەکەی بۆی کێشکە نەگاتە ڕادەیەکی زۆر لە ڕاستیدا خانەوادەی چەند جارێک ئەوەی ماگادار بوون هاتنە زانکۆی سۆران و هەوڵیان دەدا یعنی کێشەکە حەل بێت بەڵام دکتۆرە نیشتیمانیش هەر لە سەرتادا ئامادەی دەربڕی گوتی تەڵەبەی خۆمانە و کوڕی خۆمانە و زۆر زۆر اعتیادی هەڵەک دەکات بەڵام ئەم کوڕە یەعنی لەناو زهنی خۆی نەبربووە دەرێ کە دەیەوێت تاوانەکە ئەنجامدا بەرامبەر ئەو مامۆستا ئازیزەمان ئیتر کێشەکە هەر بەردەوام بووە و ئیتر نازام یعنی وەکو عشاعریش چەند هەوڵیان داوە بەڕاستی واگەدار نیم بەڵام ماوەستا دکتۆرە نیشتیمان بەڕاستی یەکێک بوو لە ماوەستا هەرە خۆشەویستەکان دەمێکە لە زانکۆی سۆرانوانە دەڵێت بەڵێ نزیکەی یعنی حەوت ساڵێک ئەوها دەبێت حەوت ساڵ هەشت ساڵ خەڵکی کوێن دکتۆر نیشمان و دکتۆر ئیدریس دکتۆرە نیشتیمان و هاوسەرەکەی دکتۆری دریس خەڵکی سلێمانین دکتۆری دکتۆر منداڵەکانیان لە کوێن منداڵەکانیان هەر لە لای ماڵی ماوەستا چێزیزی خۆمانە لە جامی ئەسڵاتین دەستەکانت خۆش. زۆر زۆر سوپاس دکتۆر دکتۆر ئارام وەسانی کە بەڕێزیان هەر مامۆستا لە کۆلێژی یاسا لە زانکۆی سۆران باش شەهیانەوە بڵێم ئەو دکتۆر ئیدریس باوکی دوو کچ بووە کچێکیان پۆلی دوانزەی ئامادەیە هەروەها کچەکەی دیکەشی پۆلی هەشت بووە منداڵەکان ئێستا لە لای ماڵی مامۆستایەکی دیکەن تەنانەت ئەوەندەی من ئاگداری کەیسەکە بمێشان دکتۆرە نیشتیمان هاوژینی دکتۆر ئیدریس بە تەواوی ئاگداریەوە نیە کە دکتۆری دریس گیانی لە دەستداوە منداڵەکانیشی هێشتا نیان زانیوە کە ئەم ڕووداوە بەسەر